bakka uf keessatti qabattee qabrii gaafa nabii keenya muhammad sallallahu alaihi wasallam beekamtuu taate baqiica marqad jedhaniini naannoo sun qabsan akkasi beekamti naannoo baqiica marqad jedhaniiti beekamti gaafa sanii gaafa isaanii sanirraa kaasee ilaa har'atti bakki tuni qabriidha. Dachiin isii zaabarra gahaga tokko bal'uma jaamti. Hawaasa amma madiinaa jiru wajjillee wal madaaluu baattu hanga tokko bal'oodha. Bakka sana gaa namni hujjaajaa yoggaa dhufee

qabrii ziyaaruun aakhiraa nama yaadachiisa hii nabiin keenya jedhe sallallahu alaihi wasallam keessaa'uu bakkittuun bakka yoo xiqqaate sahaabaan kuma kudhanii ol bakka kanatti awwaalamee jiran gaafa sanirra sahaabaan qoftiin jechuun dhiiraa fi dubartii jidduu jechuun warri diin kanaaf bu'uura ta'e warri diin kanaaf jalqaba ta'e dhagaan bu'uuraa isaaniin kaayame sun gariin isaanii akkuma duulaaf deemanii biyyoota adda addaa keessatti dhuman biyyoota adda addaa keessatti dhuman qabriin isaanii bakkuma isaan deeman taate gariin ammoo akka biyyi duulee naannawee naannawee qabriin isaanii as taate hayyoota san yaadatu dachiin hayyoota san fudhatte nutis nuuf teessi jechuun beeku qabriin qabrootumma laaluun dhaqanii waa nama yaadachiisa namuu akka keenyaatu bakka sana jala jiraa jechuudha. Jogola qabdi amma irratti yoo ilaalan qabriin biyyi teenyallee jogola qabdi qabriin tunillee jogola qabdi. Subhaanallah waan nama ajaa'ibsiisu jogola kana dallawa kanaa alaan duniyaadha. Dallawa kanaa oliin ammoo Aakhiraadha jechuudha. Ammanuma garaagarummaan dallawuma xiqqaa kanaa jidduu jira jechuudha. Namni kun lafa bal'oo kana keessa bobba'uta makiinan deemuta xayyaaraan deemuta baaburaan deemu fooqiilee adda addaa ta keessa jiraatu jiruu bareedduu keessa jiraatu tanarraayi ganda kanatti ol godaanaa deema. Oromiyaa jechuudha. Mee dubbisaa ajaa'iba kun Araanaa kan jennutti. Achirraa asitti godaanta. Gandi sun ganda naggadaatii, ganda jireenyaatii, ganda namni irratti koree, irratti fuudhee, irratti heerumsiisu. Gandi kun immoo ganda calliisaa, ganda sagaleen takka hin jirre, saayileentii, ganda subhaanallah abbaa fi hujii isaa malee wanni takka hin jirre jechuudha. Qabriin

jiraata. Adun immoo asi jechuudha. Kanaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam qabrii ziyaaraa nu jee. Tanaaf yogga Madiinaa dhufnus qabrii tana wanni ziyaaruu qabroota kana sanii maal goonoo qabroota asi amma dubbiin jabba maal godhuuf qabrii ziyaarra biyyuma fedhetu Esawu madiinattis maaliif qabrii ziyaaraa dhorkaa jenne qabriyoonni ziyaaranii warra qabrootaa kanaaf du'aayii godhu warra qabrootaatti awwaalame kanaaf rahmata kadhatu warra kanaaf araarama kadhatu warra kanaa waa fiduuf as dhufan malee isaanirraa waa barbaadu fi isaan kanarraa waa barbaadu isaaniif waa fiduudha wanni isaanii fidan araarama du'aayii

reeffi ziyaaramtee warri umraadhaa kun ka amma ziyaaraadhaaf as dhufe kun warreen umraa kun biyya adda addaati hunda sanne jechuu waan hangi tokko qabri kana dhufee warra asitti awwaalame kun sahaabaa gurguddaa waan ta'eef qabrii tana dhufee asitti du'aayii wahii kadhatee jara kanatti tawassulee akka asii waargatuu kanti fakkaatu hedduu jira duuba wanni kun ija gatiitiin kan qabanii yoo ilaalu xiqqoo butamiinsa fi waan akkanarraa qulqullaawanii dhuguma rabbii saniin qaqqabanii haqa yoo ilaalan Wanni nama du'e kanarraa barbaadan takkallee nu jiru. Takkallee nu jiru. Mee ilaalaa mooraa kana siidaan tokko hin jiru. Qabriin sahaabaan, umaraani, ulamaani, taabiciyyoonni, eh, akka imaamu Maalik faan, taabiciyyoonni gurguddaan beekotiin Islaamaa silaa bakki itti awwaalamte tun qabriin nama tokkoo akkamiin milikkata dhabdi laalaa hunda daqiin tanuma tokko waan tokko siidaa tokko bakka tanatti siidaa tokko kan uummata kanaaf dhaabame dhagatuulii takka ta qabrii isaanirra godhamte maqaa tokko karra barreeffamte tokkolleenu lafa tana keessa hin jiru. Maali kun wanni nama agarsiisu yookaan jedhan jarri kun wanni isaan siidan isaanii ha dhaabbatu qalbii nama rabbitti amanee keessa jiru siidaa jechuun siida muslimaa hujii isaati jechuudha dhagaa laalanii isa yaadatuudhaaf yoo karaa maqaa isaatiin moggaasuudhaaf yoo waan tokko ha yaadannoo isaaf ijaaruudhaaf atti beekaman hujii isaanii siidan isaanii ha jiru qalbii nama rabbitti amanee keessa siidan isaanii dhaabbatu jechuudha Jarri kun hundi amma sahaabonni hogga yaadannu siidaan isaanii qalbii teenya keessa jira jechuudha. Kanaafuu hogga bakka tan dhuftanii qabrii tana ziyaartan wanni oolu warra galata guddaa islaama biraa qabuutu as keessa jira qabriin gadiin ta zamana kanaa haa taatu malee lafeen as jira jirtu ta biyyee taate ta warra gaafa dur koo bakka kanarraa hanga kana dura isin buusu barbaada. Qabrii biroorra illeedha haalli kun waan akkanaa jiru uummata haalaatiin qabrii namni hedduu xiyyeeffannaa kennee ziyaaruu fi hoggaa as dhufe ilaalcha birootti ilaalee namoonni gariin itti dogoggora jedhanii sodaatan bakka kana bakka kana hoggaa dhufu qabrii biroollee hoggaa qabrii qubatti milikkitatti godhanii yookaa qubbii itti ijaaranii silaa qubbii ijaaramte sahaabaan kuma kudhan kanaaf ijaarame hedduu waan kana waan ulamaa'ii tokko tokkoo fakkeessanii ilaalcha ulamaa'ii takka takkaa fakkeessanii yookaa ulamaa'ii garee takka fakkeessanii ulamaa'in garee takkaa waan kana ha baqqaasiftu ulamaa'in garee takkaa ha moromtu godhanii ilaalurra wanni kun galmeen tun akkanaan fuula rabbii yoo dhayxe guyyaa tokko nama rakkitti galmeen tun galmeen tun ija gatiiti ilaalti namni sahaabarra ooliyaa waa duniyaa sanarra jiru namni maalik anas ulamaa utuu guddaa sanirra ilmii qabullee waa biyya sana jiru jarri tokko milikanni tokko bakka kana milikanni tokko bakka kana jiru milikanni tokko asitti hin agartu siidaa tokko hin agartu qubbii takka hin agartu akkanumatti qubbo namoota garii miilii kanatti godhanii yeroo garii bakka san dhufanii du'aa qabrii bakki tun bakka warra kanaa du'aayii godhanii malee bakka rabbitti kadhatanii miti bakka ummata kanaa du'aayii godhan araarama isaanii kadhatan biyya jirru hundatti kana ija gatiitiin laallee akkasitti akka rabbi jaalatutti jiraachuu barbaachisaa Kanaafuu egaa hammanuma gurra isin buusuu barbaanna. Jazaakumullahu khayran. Rabbi warra kanaa rahmata haa godhu. Rabbi jannataa isaanii haa kennu. Rabbi hujii isaanii isaanirraa haa jaalatu. Warra Rabbiif tattaaffii godhe, Rabbiif qabsoo'e, ansaara biyyi tun biyya ansaarati. dhiira gaafa san nabi muhammad na saffisan sallallahu alaihi wasallam hundi isaanii biyyeen isaanii as keessa jirti silaa maaltu jira lafeen hin jirtu biyyeen isaanii as keessa jirti asi awwalante dhiirti galata rabbi biraa qabdu sun harabbiin ansaara muhaajira jee yaame sun mooraa tana keessatti awwaalame jarri suni jarri sun seenaan qabu diin habaqaalee deeme ilaa har'aa diin namni hojjetu kun diin isaan habaqaalanii gaafa san biraa deemani wanni har'aa

guyyaa kana guyyaa akkana fakkaatu guyyaa akkana fakkaatu qophaawaa guyyaa hakaafaan kun biyyee namarra deebisu san guyyaa saniif qophaawaa jee nabi sallallahu alaihi wasallam qabri gubbaa taa'ee booyee qabri irratti saabaa isaa gorsee akkana jeete wanni jabaan kana wanni cimaan kana qalbii nama ija gatiitiin laalee wanni jabaan kana guyyaa kanaaf qophaa'uu jechuudha ulamaa'ota meeqaa as jala jira hayyoota meeqaa as jala jira dhiira seenaa meeqaa as jala jira bakki tun bakka irraa hafiinsa hin qabne jechuu beekanii tanaaf nabi sallallahu alaihi wasallam qabrii ziyaaraa aakhira isin yaadachiifti namni waan guddoo qabu yoo qabrii ziyaaree du'a yaadate Wanni guddoon inni qabu sun ni xiqqaattii jedha. Yaannu yoomin kana fayyadadha, mana kana yoomin keessa jiraadha, waan hin dila dala- dalage kana yoomin nyaadha. Je'ee wanni guddoon silaa inni qabu harka xiqqaattii jedha. Du'a yaadachuudhaan ammas wanni xiqqoon ni guddattii jedha. Xiqqoon inni harkaa qabu ni guddatti. Maal yoomin fixaa'u kanaa'u jechuudha. Eh? Al-amru ajalu min haadha jennabiin sahabaa akkana tarbiyaa godhe. isaanii mana tokko ijaaruutti dhufe nabi sana maal godhuu jirta jedhanii ni haarayoomsanii argaa ni dulloomee haarayoomsa jirraa jedhanii yaa bo yaa jarana ana aral amra ajala min haadaa amriin akhiraa kanarra odoo manni kun hin dulloomne gaafa isin kana haarayoomsitan odoo inni hin dulloomne qiyaaman isin dhaqqabdi yoo akhiraan isin dhufti jechuun sodaadha duuti isin dhufti jedha akkana tarbiyaa godhan sahaabaa isaanii

Goojjoo oyiruu nama ittiin kadhatan abbumaa ijaaradhe. Mana hangasiiti harka kiyyaan ijaaradhee jee rooba narraa dhoorke aduu narraa dhoorke jee. Niyyaan mooraa bal'isanii bishaan daakaan keessa godhanii kaarimeetira kuma lama irratti mana ijaartee mana lakkoofsi isaa kifliin isaa hedduudha. Kan namni keessa jiru sadiiwuma. Mana akkasiidhaan ijaaraa jirra. Mooraa

Mana keenya afanni guutee, firaashni guutee, dachiin afamtee, na- sarraatanyaan itti godhamtee, manuma kana goyee yeroo deemte daawwitii fi mana xarayi. Yaa, Tun immoo bakki tun qullaadha namni isii xaragu hin jiru, namni isii itti yaadda'u hin jiru. Isii tana akkanuma dhiifnee isii onatti galla. Abuu Haazim tokkoon akkana jedhaniin limaadaa nakrahul mawta yaa Abaa Haazim taabicii kana maaliif du'a jibbina isaa jennaan li'annakum cammartum addunyaa wa kharrabtum alaakhira. Duniyaa jiraachisitanii aakhiraa onsitanii ganda bareechitan kanarraa ganda ona sanii galuu jibbitanii. Kanaafuu waatti yaaddoynu ganda kanaa namni naggaadee taate namni qotee bulaa taate namni nama taate hundi bakka tanaaf yaaddawi horii kee karaa rabbirra oolchi ittiin hajji ittiin umraa godhi ittiin ziyaarii ittiin sadaqadhu itti firaan maxxansi guyyaa kanaaf qophaa'u jechuun dhaamsa namni waa beeku Waan Rabbi si beeyse itti hojjadhu, barsiisi, da'waan godhi, dogoggoraan sirreeysi, barsiisi, guyyaa kanaaf qophaawi namuu jechuudha. Jazaakumullahu khayran. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa keenya irra caalaa guyyaa keenyaa guyyaa bakka tanaa Rabbi nu haa taasisu. Rabbi keenya irraa kadhannaa. Bakka jirtan hundattuu nageenyi Rabbi si wajji haa jiraatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.